Gin ma weko an aloko matek tutwal an macalo Daniel Soka aka The Bad News System Thing en aye ni jami marac malit adada tye ka timme i lobo gangwa Kenya Acholi kenyo. Tye mapol malit ma tye ka timme i lobo Acholi kenyo. Ludito wele oling oko, lutela bene oling oko. Ci dong wun wumito ni angagi ma omyero okony gang? ka calo wan macalo activist nyo lulweny pi twero pa dano onyo wan macalo cultural activist lulweny pi tekwaro ma megwa ka pe waloko dong gang wa obibedo nining? Lobo wa bedo nining? Anyim me lobo wa ki anyim pa lutino wa bibedo nining? Ko nen kong lakwo ma kingeyo ni lakwo bino ka aneko ni en tye music promoter onyo kor en tye event promoter nongo kingeyo ko maber bene ni lakwo ento ki te moyo kwone ki timme marac. Hmm? A- Ajwaka onyo lajok mo marac tutwal, ajwaka mo marac tutwal onyo lajok mo marac tutwal nongo oneko dano madwong adada ki i lobogi onyo ki i lobo ka ma en oa ki iye-ni, bino kanne i Acoli kenyo, bino kanne i Gulu kenyo. bino kane i kit gum kenyo i ngom pa Juli yike o kenyo kane ocako waci ni en etye pasta eh cako ni en etye pasta ki cako ki lega mogo goba goba goba goba eh cako waco ni ni en ilego pi lutino anyira ilego pi mon wek mon gunong co maber kono bizines gi ocit ento tajama pa monne kikwanyo eh? Moni tye layibe kenyo ma dong kimako ki lwaki tajama pa mon, lwaki cuwal pa mon makato miya adek koko. Olungo nyako waco ni mon ma mito ni en ileg pire, monne omyero odony wa i tyelo bote kuca. Eh? En dong en waco ni Ka dong in dong icito ka lega kunu, in macalo dako, cuwalli omyero odong ngo? Ci ada lutwa, gin ma weko o wa i cuwal dong ngo? Nongo wun wutamo ni ngo otimme i tyelo kunu? Cuwal dong ba ka ki wai ki lunyo ki odong ngo? nongo dong ongo timme i tyela kunu so ajwaka kon lupok two kon lujok mada kon gitye ka donyo i lobo acel kec ma nyutte gin ma en oketo i kom dakoni nyo kono i kom latinni i kom nyari nyo watti moni i nge en lony nyo cuwalli wun dong pe wungeyo ba kono oketo cilim kono oketo nya abici niya kono oketo Nyac, nyac, nyac tut. Kono oketo kit lataib nyac ango i kom dakoni onyo i kom latinni onyo i kom lameru moni ni in dong pe ingeyo ba muno eni ni weng to ma tye ka bino i lobo Acholi. Meno eno ni aye

Pe ma pe, ming maraco ma tye ka timme i lobo Acholi dit ma pe weko wan mukene watwero gik. Pe watwero giko lok. Pien i Uganda kom bedo ki lobo Acholi ko ducu. Ka in iryek ba wii tio, ma ingeyo ni eni gin ma gin marac onongo myero pe otimme kuman otimme kuman, cwercwiny obinekiu, pressure obinekiu, depression obinekiu. Ento wek wan mukene wanong ni. Me ngen dong pe kanye, waako. Inongo ni jami marac malyet tye ka timme i kom dano ma megi malyet me anywanga, inongo ni dong bene in pe itwero timo gin mo keken iye, lok bene dong pe itwero lok iye. Aya! Lutela ma omyero kong gulok-ki, kiwilogio ki cente. Wa Rwot bene kong rwodigi ma omyero ocung matek-ki pi miti me cente, kiwilogio. Ma nyutte dong, tye ni lutelowa gineno ni cente bene dong pire tek loyo dano ma megwa. Eh? Uh, cultural leaders macalo ludyot rwodi ma megwa dong gitye ka nenone bene ni cente pire tek loyo pi dano ma megwa, cente pire tek loyo pi ngom ma megwa. En aye oweko gin ma oweko Wan macalo activists wayeko ni omyero wadyere, walweny pi kaka, waloko pi kaka, gin ma nongo en lutelane pe gitwero lokone wan wabiloko, gin ma nongo cultural leaders pe gitwero lokone pi ni ca gwok kiculo doggi oko ki cente onyo kono gilworo ni anga omiye cente koni ka dong iloko ki nye dong obigiko mine cente o. Bot an macalo Daniel Soka aka Bad News, pannyi pa me ngeno ni Koni tye ki cente koni pe ki cente an I will expose you ka in laming abi waco mingi weng wek ka mingi moni pud achwali mukene pe ngeyo nyo ka lutino ni bene pe ngeyo wek gingeyo pien wabi kanyo mingi ni pi for how long cat ngomi ma ineno Nyankole obino i gange onyo kono balalu nyo kono rwandis tutsi ni ma kikane ite nying ni balalu yako ngo miko kwanyo nyari o kwanyo dako ni o meno eni weng to piny ma wan watye waco ne ni en aye weko wawaco ni wan macalo activist ka wawaco wa gik lok dong nongo gang oto pien ngat ma bene dong kome bene twero lok pi kaka peke. Pol ludito rwodi kiwilogi o ki cente. Lutela bene cente. Rwod ni ka aloko kodi ki nying ngati ka kwana pe. Kodi ka aloko ki nying ngati wan macalo anywali me Uganda oloo omito pe wabedo ki lworo ki pi dakika acel me loko me lok pi lobo ma megwa, me lok pi dano ma megwa. me lok pi ngom ma megwa pien lit tutwal ka ibedo ka neno jami ma tye ka timme i Uganda oweko wa TV me Uganda alworo nenone pien depression bineko. ming inongo ni anywali me Uganda tye over fourty million people ento family acel keken aye tye ka loyo ne mucoro weng kiculo bot family moni acel dong lit twatwal inongo bene Kono kaka mani kono ki kaka mani bino nongo lakwo nyo latim mo marac ki i lobo ki kwica bino ka neno ni en bodaboda kun nongo lakwo layak obino ki mission mapat kiweko odonyo i kin bodaboda cako tic coko labongo openyo yo ma tye ki ka ma en oa ki iye ocako o kenyo ni ngat openye bene pe cako kwor acaka kenyo neno kit gin marac kene tye. Man aye en aye jami ma an awaco ni wan macalo activist omyero pe waliw dok activist luwer nyo ki dano ducu activist pe tye ka lok ki lawer nyo ngat mo keken ma tye ki tekcwiny ma twero lok matek pi dano obin waloko pi kaka ento ka wabedo ki tam moni ni wageno Aa, kono lawi rwodi mane obiloko piwa onyo latela moni obiloko piwa? Peke. Ka dong wa lutela dong kwanyo famili gi eko weng, cwalo gi eko tung loka ka Roma kwi. Cwalo gi eko i America, cwalo gi ma nyuto luden can ni dong en aye lucan. Ci dong anga gi biloko pi lucan ka wan walingo? Anga gi biloko pi lupeko ka wan walingo? Co, lupeko, luwotwa nyo danowa eni ma watye i lok pi gin gang kenyo ni, Wutim ber, pe wuye cente pa ngat mo keken owilwu, pe wuye ngom mo keken kiwil. En wun macalo cultural leaders ka dong kiketo ko ka maleng ni ngom mo keken pe tye me acata, ngom pa kwaro nyo ngom pa kaka pe tye me acata, Ci ngat moni eni ma ocato ngom pa kakao ni, pingo wun pe wutii kede level pa kaka? U pingo pe wutii kede nyo wutii i kome ma lubbe ki cik ma kwako kaka moni? So jami me miu ki jami malit maraco tye ka timme i lobo Acweli tutwal. So omyero pe wagiku lok Wa exposing, wa exposing jo ma gitye ka lu- ka tic wa marac. Pe tye umu wang, pe tye kano lok. Ngat mo keken kono tye ki cente onyo kono tye ki rwom ngo omyero ki exposing ka tye ka timo gin marac, ka tye cato kaka, ka tye cato ngo.